U find out ndi ene ono kho ri vhangela mathada manzhi u find out zwe zwiḽa musi vhone vha sa ḓivhi uri hu kho itea mini tshiṅwe tshifhinga zwi vha zwi khwine what you don't know won't kill you fhedzi zwine vha zwi ḓivha it can literally kill you um vhathu vhanzhi vha khou vhulayana ngauri muṅwe o finder out ṱhalano nnzhi dzi khou ḓiswa ngauri muṅwe a finder out ndi ndi ndi ndi zwinzhi zwikeletoni zwine zwa vha hone kha dzi closet zwine vhathu vho zwi dzumba ndi ticking bomb U tou find out fhedzi wa ṱanganana wa vhifha u find out uri ndi khou tshiteliwa u find out uri hu na zwe nda dzumbeliwa u find out uri ndi khou itwa tshiḓela u find out uri khonani yanga ya tsini tsini na muthu wanga vha kho nnyita tsilu hezwo zwithu zwi a swikisa kha uri hu vhifhe zwi tshi ya nga uri ndi nnyi a re na maanḓa vhaṅwe vha nga vha sa vhulayana vhaṅwe vha tou vhulayana vhaṅwe vha tshimbilelana ngauri ho faindiwa out Huṅwe vhathu vha finder out vha vhudzana uri vho hangwelana fhedzi a zwi tsha fana na tshifhingani tsho fhiraho zwi tsha fana na maḓuvhani o fhiraho nahone zwi nga si tsha dovha zwa vhuyelela ngonani na u lingedza hani vha dzi ḽi ya tshilonda itshiḽa vha dzi ḽa hone ḽi ḓo dzula ḽi hone. ndi musi vhathu vho find out u find out hu dangerous find out ndi yone hune a swikisa kha dzi khakhathi dzine ra vha ri tshi khou dzi vhona ei zwino vhahashu a ri ite nga nḓila dzoṱhe uri hu songo vha na zwino faindiwa out kha ri lingedze nga nḓila dzoṱhe uri ri tshile nga nḓila ine hu songo vha na zwiphiri, zwiphiri zwi songo vha hone kha ri lingedze u tshila nga nḓila ya straight, kha ri lingedze u tshila ri khagala Kha ri lingedze u ṱuwela nḓowelo ine ha pfi sa tsumbo ha pfi munna ndi nḓou ha ḽi muri muthihi hezwo zwithu zwi cultural ende ndi zwithu zwine zwi traditional ndi zwithu zwine zwo vha zwi hone u bva kale munna ha ḽi muri muthihi u fana na nḓou or something or ndi nḓou ene muṋe badani zwithu zwo shanduka vhewe. zwithu zwo shanduka a hu tshena ṅwana wa muthu ene a kha ḓi dovha a kha ḓi dovha a tenda uri muṅwe muthu a sa mu tshilele zwavhuḓi na kha vhafumakadzi zwo ralo vhafumakadzi na vhone vha hone vhane vha ri okay u khou ita so u khou bva so then ndi ḓo bva so nahone vhanna vhanzhi a vhathu zwi dzhiela nṱha uri vhafumakadzi a vha tsha kona u konḓelela mikhwa heiḽani hune hune ha pfhi nḓou vhafumakadzi na vhone vha a bva musi vho ṱangana na nyimele dzine na vhone vha vha vha hu na muṅwe no kho bva vha tshiya nga luṅwe thungo na vhone vha mbo ḓi bva vha ya nga luṅwe thungo. zwa swikisa kha mini kha uri hu vhe na nyimele dzine one day one of them will find out or both of them will find out and hu itea mini musi vhathu vho findana out zwi swikisa kha dzikhakhathi nda vhuya hanefhaḽa uri kha ri fulufhedzee kha ri linge nga nḓila dzoṱhe uri ri fulufhedzee ri fulufhelee ngauri It can go either way u nga si to u pfhi khombo i ḓo wela wa tshifumakadzini fhedzi na wa munna wa tshinnani i ya mu wela ha soko rumiwa vhathu a pfhi yo no fhedza ngayo because somebody found out zwino nṋe ndi kho to kaidza vho ndi ri vhathu ee u songo tsha vha na zwo faindiwa out vhathu kha ri lingedze u tshila nga u fulufhedzea ah.